Be di socian yr ham yn y... Wel, dim i socian e, ond fedrwch chi wneud e, ond i ferwi fe miwn ynddo fe. Mae rhai'n coginio fe yn y ffwrn, i fi'n dechrau fe mewn padell fel hyn, mewn dŵr wedi i blaseiddio, gyda blaseiddiau gwahanol, a wedyn yn ychwanegu yr glês a wedyn yn defnyddio'r ffwrn. Ond os ych chi'n gyfarwydd yn wneud e yn y ffwrn o'r man cynta, Dewch i i gario mlan i neud 'na. Yy s- na'i son glês oren a mwstad sydd sydd yn draddodiadol. Ie ie a be' sy yn weddol doniol yw dwi ddim yn hoff iawn o farmalêd ond fe nes i euog tua pythefnos yn ôl gyda marmalêd a fi myn' i neud yr ham heddi gyda marmalêd. Na dy- dyna lle ma' blas yr oren yn dod o. Iawn. Yym reit so i ddechre gyda gy- dyna'n dŵr yy berwedig ni. Yym winwnsyn miwn yn y dŵr. Byddwn i ddim yn bwyta rhain. Um, ond mae yn rhoi blas ychwanegol yn, yeah, y, yeah. yn y stoc y dŵr uh, sydd wedyn yn mynd i, flas, i ddod i blas yn yr cig. Yeah. A os ych chi yn cadw'r stoc wedyn yn y pen draw ar gyfer neu cawl, mae'n gawl nadoligedd iawn Ydy, achos mae gyda chi'r space. Ie, yeah, os na chi wrth gwrs yn mynd i wneud cawl dros y nadolig achos mae cymaint arall yeah. gyda chi, rhewwch y stoc A wedyn dewch mas â fe falle wthnos ar ôl 'ny. Achos am y ffaith, fi'n defnyddio'r soc ond mae mor hallt. Odi. So di'r hwn- rhein y pethe ychwanegion ma' 'na rw myn' i elpu fe falle bod ddim mor... Fel, wel os ydyw e yn ha-... Dechnegig o blas. ...ma' ma' ma'r pwy mor hallt mae e'n dibynnu ar y rham ei hunan. A s- dych chi ddim wastod yn gwbod. Tastwch tymed bach o'r stoc, jyst dim byd yn bod gneud 'ny. Os ydyw e'n hallt, ychwanegwch fwy o ddŵr. Iawn. A falle rh- rhewi fe mewn dou gwahanol yym tub fach. Ie, a dou batch. Ie, ma' swnio'n rhewi'n grêt. Ie. So ma' Star Anise fyn 'na yn itha licorice, os wyntyd i hwnna. Os nag ych chi'n licio licorice, falle pidwch â dod... Na, falle pido dod i fe ten. Fe nes i ferwi ham nithwr, a oedd y tŷ cyfan yn gwynto o star anise. Mae rhaid... Neis os ych chi'n hoff ohono fe. Ydy, ond mae'n gwynt Nadolig, mae'n rhaid i fe fod yn gwynt. Iawn. Na, mae hwnna'n disgwyl yn hyfryd, yn barod, yndyw e. A miwn i hwnna wedyn, mae'r cig yn mynd, a wedyn mwy o ddŵr nes bod e'n gorchuddio'r top, top ar y badell i gadw'r sym i gyd miwn, dod â fe i ferwi a troi e lawr. Mae eisiau tua hanner awr i bob 500 gram. Felly, okay. mae dy fi dan fan hyn, dwi wedi coginio'n barod, dyna sy'n pislo ble mae'r cig yma. Ie, ie. Ble mae'r... Ble mae fe, mae fe fan hyn. Felly, prif gymeriad. Felly, faint o drwm ydi darn odditi? Mae hwnna'n ddau gilo, felly dwy awr yn, yn, yr, yn y pan. Okay? Um, so, symudwn ni hwnna mas o'r ffordd nawr. Dyna ni'n gael mynd mlaen i wneud y glez. Uh, dod ni padell arall fyna, a i wneud y glez, siwgr brown, A wnes i yr ham o ryw ddwy tair mlynedd yn ôl, siwr o fod, a defnyddiais i fêl uh, a siwgr demerara. Mae hwn um, ar y seid na, fi'n credu, sy'n y llyfr. Mae hwn yn amrywiaeth, does dim rhaid cadw at gwmws yr un yeah, peth yeah. pob tro. Bach o farmalade fyna, a wedyn i roi bach o gic iddo fe, bach o fwstad, a dwi'n defnyddio yr whole grain fyna. O, ie, fi'n creu. So troiad bach i hwnna er mwyn i hwnna i gyd i doddi. A tra bo ni'n neud 'na... Ti mwynhau do wnna? Ie os wyt ti moyn cadw wrth yr e- yy... Ai sai'n mwynhau 'lly ie?
Dyma'r ham yym a beth ni myn' i am neud nawr os y'ch sgwlwch chi fan 'yn ma' 'dych chi'r cig, y braster a wedyn y crôn felly ni jyst yn moyn tynnu yr yr crôn i ffwrdd a gadel peth o'r braster ond falle dim gormod mae'n dibynnu ar yr ham faint... Na mae gallu dy- cod cod bod trwch o lew Awesome. ar y braster ydyn ni. Ie, chi moyn peth, Na, ond dim, ie. dim gormod. Felly tynnu hwnna i ffwrdd, a hwnna yn mynd i'r bin, neu os oes ci lwcus gyda chi. Yn ddol i llawn i'r ci. Ie, mae yna dolyg yn mynd. Ie. Anrheg Nadolig i'r ci. A wedyn, gosod siaper, dwi'n defnyddio cillell fan hyn i dorri trwy'r braster mewn un cyfeiriad, a wedyn yn y cyfeiriad arall i wneud deiamwntiau bach fel yna. Yn y gorffennol, dwi wedi dodi'r cloves bach yma. Do, i fewn i'r llôn.
Le, le mae e yn croesi.
Ond tro ma heddi, nes i bach o amrywiaeth, bach o sbri yn y gegin. Yeah. Dod i fe yng nghanol pob diamond fel yna. A cadw i fynd tan bod chi wedi gorchuddio'r cyfan. Mae'r ma saws yna, ti'n gwneud eitha sydyn ydi, roedd bach o res. Odi, odi, mae'r siwgr yn toddi'n weddol gyflym. Mae'r marmalade yn rhoi fwy o, um, o felystra, dim bod eisiau fe gyda'r holl siwgr, ond hefyd mae e yn rhoi Yym, bach o sglein iddo fe a blas yr oren. Gwych, a wyt ti'n barod wedyn i ga'l yr... Ie, wel... Y gwledd? Ie, bron a bod.
So gallech chi fyn', ma' hwn yn cymryd amser, hwn newn ni ddim 'i orffen e i gyd, ie. Dyma ti de. A siwrne ma' hwnna wedi dechre toddi fel 'na a wedi dechre berwi, chi'n gorchuddio, dwedwch hanner e dros yr cig, oce, jyst hanner. T'mod gan bo' rhy ofalus nes ta ben a fo. A trial dod i fe hefyd ar y darn, fi'n lico fe'n gorchuddio'r cyfan achos mae e'n rhoi'r blas ym mhobman wedyn. Dod i fe yn y ffwrn am ryw ddeg munud, Ar ôl deg munud fach arall, mwy o'r o'r topping, y glaze... O, ti isie adeiladu ac adeiladu? Ie, am ryw hanner awr.
So fi isie agor y ffwrn falle tri neu beder gwaith i ddod i'r glaze i gyd ymlan. F- felly, pa pa wres fysa... Tua 200. Ocê.
Fel bod e'n real ca'l tipyn o wres. Ie, ie. Pob hyn a hyn, mynd â'r llwy a jyst dod i'r cyfan nôl dros y dan cig. So bwydo'r ham yn yn gyson?
Ie, yn gwmws.
Grêt. A- Wel t'mo' be'? Ti'n myn' i neud rwbeth i fynd gyda'r ham yn y rhan ola. Tro nesa. Gewn ni flasu'r cyfan gyda'i gilydd wedyn? Ie, ond ond fel 'a ma'r ham yn yn edrych ar y diwedd, yn calafu. Fel mae e'n edrych ar y diwedd. Tynnu fe mas o'r pan yn syth cyn bod yr holl un yn dechrau sticio a dodi fe yn barod a'r plat yn barod i weini. Pwysig gadl ham orffwys.
Yym, gwell gell mewn popeth i orffwys tamed bach, ond dim, dim, wel, ond hefyd rhaid cofio, mae'r siwgr a'r gles yn dwym. Ti'n gwybod be, mae hwnna'n edrych mor drawiadol nawr, a jyst rhywbeth mor syml wnest ti wneud, yn dyw e? Odi, odi, odi. Hyfryd. Wych.